Kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb u lejl it-tajjeb lilek jekk isegwina wkoll tard filgħaxija fir-repetizzjoni. Ibqgħu magħna għax illum għandna programm interessanti. Bħalma tafu jiena qabel kull sessjoni nħejji servizz. Illum ma ħejjejtx servizz għaliex is-servizz reali qiegħed propju magħna

L-istil ta' pożittività illi jiġi biha hawnhekk fil-programm Matteas żgur li akkostajtu xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħkom. Naf li jista' jagħti l-każ illi kontu ġa pożittivi, imma li tkun pożittiv plus naħseb huwa privileġġ. Sa nħalli f'idejk biex tgħidilna daqsxejn eżattament l-ewwel darba li ltqajt magħhom u d-differenza wara sena li llum ilhom jattendu għal kultu għal ċertu classes Tajjeb, tajjeb. Ara, La Liga minn Chantelle, bħal kulħadd, iltqajt magħhom fuq mejda, insomma. Ngħidu kelma naqra qabel biex iżuru nafu naqra 'l xulxin, naraw naqra huma x'jixtiequ u huma x'inhu jdejjaqhom illum il-ġurnata, tajjeb. U bażikament huma kienu onesti ħafna, kienu open book qaluli x'inhu jaffettwahom, x'inhu jdejjaqhom u ħriġna b'daqsxejn ta' pjan, strateġija ta' x'se nagħmlu biex nippruvaw nattakkaw il-problemi li għandna, però fl-istess ħin Ikollna targets ta' fejn nixtiequ illi naslu. U along the way, huma kienu committed, għax dak kif ngħidu dejjem, tajjeb li jkollok strateġija, imma jekk ma tagħmel xejn minnha, għal xejn, irrelevanti. Tajjeb? U Anita u Chantelle illum il-ġurnata għamlu ċertu progress, illum jista' tisma' daqsxejn l-istorja tagħhom magħna wkoll, ġifieri huma ħa jitkellmu l-aktar Karl illum. X'wassalkom biex tagħmlu dan il-pass? X'kien iġdejjaqkom fir-rutina ta' kuljum? Anita. Mela, jiena dejjem kont attiva, imma għaddejt minn perjodu f'ħajti fejn intlaqt, ħa ngħidlek il-kelma, ma bdejtx nagħti każ, la bdejt nagħmel eżerċizzju, niekol li rrid, u bdejt inżid fil-piż. U iktar ma tarani nżid fil-piż, iktar bdejt niekol, ovvjament it-tfal iduru kontrija għax kulħadd jgħidli isma', Hu ħsieb lilek innifsek, issa qed tikber, ma jistax ikun tibqa' hekk. U kien hemm riklam fuq il-Facebook ta' Matteos u I joined, ħa ngħid hekk, u mort għall-meeting. U kif beda jitkellem u beda jgħid li six week challenge kienet dak, six week challenge kont għamilt. Dħalt għalija u dħalt għalija ogħla and it was my starting point of changing my life għaliex kont ġejt fissat li ħsibt li ma nistax nerġa' nkun kif kont qabel fi żmien ilu imma meta bdejt kollox inbidel kif kif dehrt kif kif ħassejtni kollox it was Taħseb taħseb illi dak illi inti personalment għamilt M'għamiltux biss għal dehra imma anki wkoll bħala għal dik innifsek bħala saħħa. Eħe, dak, dak il, għalhekk dħalt, mhux għad-dehra biss dħalt. Dħalt minħabba, I mean, jiena kif tgħid, qiegħda f'età qed nikber u l-affarijiet, il-ġisem jibda jinbidel, anke jorik anke ċertu, ċertu moods li jkollok. Illum hawn min jieħu, jieħu pinnoli biex, biex.

u mmur gym dlem u nagħmel exercises 'l hawn u ma' le. Il-six week challenge kienet spot on. It was the perfect time għalija. Nixtieq nieħu naqqas punt minn hawn Karl, ħu paċenzja eqra lilja. Din, per eżempju, qed insemmu programm li kien ta' sitt ġimgħat għall-mod tal-kelma. Mhux għax f'sitt ġimgħat ħa naraw il-mirakli. Fil-fatt Anita tista' anke tgħidilna illi l-ewwel sitt ġimgħat kienu il-bażi. Inti trid illi jkollok targets iva, anke għall-ewwel sitt ġimgħat. Però mhux għall-ewwel sitt ġimgħat biss. Naturalment trid tara fejn inti tixtieq li tasal ultimately. Fejn tixtieq illi tasal bħala il-finish line, kif nistgħu nsejħulha, tgħid pereżempju jiena all right, fl-ewwel sitt ġimgħat nixtieq li nitlef f'dan l-ammont ta' inches, jew ħa nagħmel target nitlef dan l-ammont ta' kilos. Però fit-tul taż-żmien, fejn irrid illi nasal? Kif nixtieq illi nħossni, illi nidher, għax dak ovvjament ħa jieħu l-aktar żmien, u illi naġixxi? Issa l-grazzja t'Alla, kif tħossok u kif taġixxi, dak huwa rigal li l-Exercise ħa jtulek mill-ewwel. M'għandekx għalfejn tistenna lanqas il-ġranet għax litteralment inti mill-ewwel ħa tħossok iktar enerġetiku, ħa tħossok iktar pożittiva, ħa tħossok iktar għal qalbek, ħa torqod aħjar, eċċetera Kombinazzjoni ma nfsibx li qed jidher għal omm ara kara r-reġija tagħmel hija anita. Ftit qabel ma kien hemm jiġifieri kien naqra żmien ieħor.

U mbagħad tibda tagħmel id-dieta u jibdew jgħidulek jaqtgħulek ċertu affarijiet li tgħid mela ma tistax tieħu ħafna ħelu, ma tistax tieħu ħafna carbs, ma tistax tieħu hekk u dik mhux lifestyle għax jaqtgħulek il-pjaċir jisek li tgħix. Dan bħal speċi Mattias nirringrazzjah għax għallimni bħal speċi li mhux nibża' minn ċertu affarijiet imma hija lifestyle, bil-mod ħa tidra tiekol, ħa tidra mhux ħa toqgħod tevithom.

Fhimni, li rridu nifhmu, Karl, ġieli tkellimniha jiena u inti din, illi hemm lok għal kollox. Jekk jiena jogħġobni ċ-ċikkulata, per eżempju, ħa ngħid, minn issa sa ma mmut, daqshekk ċikkulata, mill-ewwel moħħi ħa jibda jgħid, di jew mhux se nagħmilha, ma rridhiex, jew ħa nara meta ħa nibbukja l-ewwel ġurnata u mmur niżvoga fiċ-ċikkulata. Għax għadha bħat-tfal, dommi xogħol, dommi xogħol, dommi xogħol. Inti trid illi lit-tifel taħdem miegħu, mhux taħdem kontrih. Jekk tagħmel hekk, ġimgħa mingħajr debli tkun sabiħa li taħdem ma' dak li jkollok u tifhem u tifhem. U din hija xi ħaġa bħal paga, jiena nħobb li nispjegha hekk. Jekk inti, per eżempju, tgħid jiena kull xahar tinġemma' mitejn ewro, però xahar minnhom ġemmejt 180, ma tgħidx ara, dawk l-għoxrin ewro ma ġemmajthomx, mela issa ħa nberbaq kollox bik. Le, tgħid isma' jiena.
Stajt. Għax hekk. La, hu li ma għamilx l-isforz tiegħek. U kif ħa nillinkja ma' din il-ħaġa, Karl? Illi hemm min jgħid issa la jiena ħadt biċċa ċikulata żejda mela ormai nibqa' żejjed. Issa di oħra interessanti, hawnhekk jidħol f'ħafna il-moħħ ukoll, Karl. Kif inhu magħmul ċertu ikel, huwa magħmul iddiżinjat b'tali mod illi inti once li bdejt tieħdu tibqa' għaddej. Jiġifieri dak huwa xogħol l-industrija tal-ħelu pereżempju, inkella din mhux ħadd tbigħ. Fil-fatt għalhekk nafu li anke ċikulat aktar skura awtomatikament ma tħajrekx li tkompli għaddej għax għandha ċertu ingredjenti differenti miċ-ċikulata li hija fabbrikata. Allura toqgħodu attenti. U anke ċertu ikel proċessat għandu ċertu kimika biex iħajrek tkompli tiekol iżjed minnu. Ara dik il-kelma, ħaġa ġġib il-oħra fil-fatt hi. Dak bħal Bososum, l-ewwel Bososim li kienu ħolqu b'mod modern li l-energy saver, l-ewwel fabbrika sfortunatament għalqet għaliex tant kemm għamlet bozoz li jdumu għal 20, 25 sena li ma kellhiex tiġi b'hekk. Issa x'qed jiġri, qed jagħmluhom hekk biex wara wara sentejn ikollok tixtri żgur. Suġġett ieħor, imma biex nifhmu nifhmu l-punt. Ħbieb tiegħi, l-linji tagħna huma miftuħin, tkellmu magħna min jixtieq li jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna Anke forsi għandkom xi diffikultà Matteas qiegħed hawnhekk, għandna lil Anita u anke lil Chantelle illi jistgħu jitkellmu wkoll f'isimkom it-telespettaturi tagħna. Illum qed nikkonfermaw dak illi aħna għandna nippritkaw flimkien ma' Matteas kemm ilu jiġi hawnhekk il-programm il għaliex meta jkollok testimonjanza, esperjenza ta' persuni illi qegħdin hawnhekk u li qed nieħu gost u. Illi t-tnejn li intom, jiena kelli okkażjoni li niltaqa' ma' gruppi oħrajn ta' dan it-tip, imma intom ġejtu hawnhekk b'mod pożittiv li isma' aħna mhux għax inqasdna, mhux għax hekk u mhux għax, le, għax qed inħossuna tajjeb. Hekk, we are happy li narakom li intom persuni komuni, normali, bħali, bħal Matteas, Dik tagħmel xi ħaġa differenza fil-ħajja. Imma l-ewwel tħossok tajjeb, ta' speċi. Jiena m'iniex persuna la kont lanqas immur nimxi jew daqs l-ilazz u hekk inbati. M'iniex persuna attiva, m'iniex xejn, xejn, xejn. Ta' speċi biex għamiltha jien, kulħadd jagħmilha. Is-sessions tagħna huma nofs siegħa, ta' speċi kulħadd jista' jagħmilha dik in-nofs siegħa, imma you give it your all.